Ata-enesiniň etýän işleri üçin çaga hiç haçan günäkär däldir diýip hatyna başlan patpişim hatyny size ýetirýärin netije özüňizden mähribanlar. Biz çagakak diňe kakam işläp ejem bolsa öýdeçidi şeýdip biz maşgalada ýeter ýetmezçilikleri horluklary köp gördük. Şol döwürler hem adamlar pul üçin ýa-da zat üçin, mal-mülk üçin gatnaşygy kesip ýa-da içgin gatnaşyp, bir-birine hormat-sylag goýup bilýärdi. Barybir, haýsy döwürde ýaşasaňam, adamzat üýtgemeýär, adamzadyň şo bir gylygy, çyg süýdemen diýleni, hemişe-de mal-mülk, adamyň gözüni gapýan bolmaly. Biz şol döwürler horrak ýaşaýanlygymyz üçin aňrybaş geýinip bilmeýärdik. Maşgalamyzyň gün-güzeranyna kakamyň aýlygy zordan ýetýärdi. Iki dogandyk. Men we menden kiçi jigim bilen Goňşular bilen oýnan mahalymyzam, goňşular çagalar üýşende-de, barybir nätseňem şol döwür göz öňüme gelip, şu wagt pikir etýän, adamlaryň çagalar gatnaşanda hem her kim öz deňeçeri bile gatnaşýan eken. Gowy ýaşaýanlar gowy ýaşaýanlar bilen, pesräk ýaşaýanlar pesräk ýaşaýanlar bilen. Şol döwürem. Häzirki döwürden kem däldi, adamy aýrylamakda, mal-mülke gyzyp ýa-da eşigine görä baha bermekde. Şeýdip, goňşular bilen oýnanymyzdadam çagalar arasynda uruş-dawa, jenjel döräp bilýär. Çagalaň arasynda däl-de, goňşuçylykda uly adamlaram uruşýar. Meniň ejem kakam bilen Gapdal goňşymyz uruşdylar. Olar öz aralarynda uruşan mahaly gapdal goňşymyz gurply ýaşansoň, ejem kakamy kemsidip köp dawa turup, gykylyklaşyp uruşan günlerem boldy. Olar araçägiň üstünde uruşyp, mellek ýeriň üstünde uruşan mahaly gapdal goňşymyzyň puly köp bolansoň arçynlyga pul berip, Öz bähbidine meseläni çözdürensoň, kakam köp içini alyp, köp kösendi. Kakamyň nastreniýasy gaçyp, köp aladalar edip ýören wagtlary boldy. Biz şo döwürler göz öňüme gelýär, üç-dört klas döwrümiz bolaýmasa. Ejem, kakam gürrüň edenlerinde, Bar bir pullynyň oýny kän, puly baryň oýny bar diýip, öz aralarynda gürrüň edip oturanlaryny ýadyma salýan. Ejem bolsa, Goýsana, şo bir garşy mellek kimden galanok, ýer üçin uruşma diýende, kakam, Men ýer däl, o ýer meň kakamdan galan ýer bolansoň, miras ýer bolansoň, gaty erbet gaharym gelýär. Soňam deňsizlik diýen zat erbet-ä. Näme üçin islän ýerinden haýat gurup, birini sylaman, sylamazlyk edip, onuň melleginden pulum bar diýip, geçip haýat gurup, özüniň çägine geçirjek bolmasy bolýarmyka diýip, şeýle bir keýpinden gaçyp, nastroýeniýesi bolman oturan günleri, derman içip ýören günleri ýadyma düşýär. Şeýdip biz gapdal goňşymyz bilen gürleşemizokdyk. Çaga bolsagam bizem düşünýäs, olaň çagasy bilenem oýnamzok. Gapdal goňşymyzyň çagalary bolsa bizden üç-dört ýaş uludy. Olar gowy ýaşansoň, çagalary her hiljek oýunjaklar göterip daşa çykyp, çagalar daşyny üýşürip oýnap, bize göz-göz etýärdi. Biz bolsa kemsinýärdik. Ejeme şolar ýaly gurjak alyp ber ýa-da oýunjak alyp ber diýen mahalymyz, Bolýa gyzym, aýlyk gelse hökman alyp berjek diýip, aýlyk gelende-de puly ýetmän, alyp berip bilmän ýören günleri, bize alyp berjek diýibem alyp bermediň diýip aglan günlerimiz köp boldy. Men goňşular bilen oýnamana çykamda, goňşymyzyň gyzy pakrwal ýazyp, üstünde oturyp oýnap otyr eken. Şo taýa baryp menem oýnadym. Men bolsa bilemokdym. Şol ejem dagyn uruşan gapdal goňşymyzyň gyzynyň oýunjaklary ekeni. Goňşymyzyň gyzy bile oýnap otyrka öýüne gidipdir. Goňşymyzyň gyzy bolsa otyr. Men ol goňşymyz bilen gowy gatnaşanymyz soň ýanyna oýnamana bardym ýogsa ejem dagyn uruşanlarynyň çagalary bilen gatnaşamyzok ýanyna barmaly däldiginem bilýädik onuň zatlardygyny bilsem barjagam däl baryp oýnap otyrkak aňyrdan goňşymyzyň gyzy geldi waý meniň oýunjaklarymy ogurlap öýüne äkidip barýa oýunjaklarymy alýa aç göz görümsiz diýip maňa gygyrdy men Pakyrwalyň üstünde otyryn, hiç ýere-de ýörämok. O gykylyga ejem ylgap çykdy. Men hiç hili zat alamok diýsem, ejem sen şonda-da şoň zadyny oýnamalymy, nämüçin barýaň diýip, meni çagyryp aldy. Gygyryp oňa çyn. Onuň ejesem çykyp aňyrdan çagaňa buýursaň bolanokmy, näme etýär meň çagamyň ýanynda, nämüçin oýunjagyny ogurlajak bolýar diýip gygyrdy. Ejem bilen onuň ejesi ikisi urşup gitdi. Seniň zadyňy almanda meň çagam oýnap bilenokmy? Bilen bolsa oýnamaz-a, diýip bärden ejem gygyrýar, aňyrdan ol şermendeläp gygyrýar. Şeýdip, öýe gelemsoň, ejem birki şarpyk menem gaharyna urdy. Köçede ogry diýip gygyrmasy näme, eliňe almaly däl-dä şonuň oýunjagyny diýip maňa gygyrýa. Menem, Men otyryn-a şo taýda, nirä gidip barýan, ogurlamok diýip aglanym ýadyma düşýä. Ejem men birki şarpy uransoň özem oturyp aglady. Men aglanyma çydamady ýaly, şeýdip, Ýene goňşymyz bilen uruşdylar. Wagt geçip dur. Men biz ulaldyk. Goňşular arasynda uruşam bolýar, ýaraşyşam. Indi goňşular bilen gatnaşýaram. O goňşymyzam biz bile gatnaşýar. Men bolsa ýokary okuw jaýyny gutaryp gelip işe başlanym soň kelläme-de gelenok. Goňşymyzyň ogly Bir başga owadan bir gyz bilen halaşypdyr. Ol gyzy bolsa ejeleri halamandyr. Şolaryň maşgalasyndan gelin etjek däl diýip, ogluny öýermändir welin, biziň öýümize gudaçylyga geldi. Ejem bolsa bir döwürki bolan uruş ýadyndan çykan ýaly gowja maşgala, Boluber gyzym diýip, maňa birki sapar aýtdy. Men bolsa ejeme, Dünýä çöwrülse-de, men-ä şolara gelin boljak däl. Ogly gowam bolsa, men şolaryň ýaşlykda boluşlary ýadyma düşse, hiç haçanam şolaryň öýüne barasym gelenok. Men diňe şolar-la salam etýän goňşuçylyk üçin, il-günüň gepi üçin, gelin-ä boljak däl diýdim. Şeýdip, men bir ýyllap öýde ýöredim, durmuşa çykman. Ýöne şolaryň sözüni almadymam, gelinem bolmadym. Oglam barybir öz halaşan gyzyny aldy. Çagalykda ýüregiňde galan ýara hiç haçan ýadyňdan çykmaýar. Ulularyň ýadyndan çyksa hem çaganyň çagalykdaky ýarasy ýatdan çykmaýan eken, şuny hem goýup beräýiň diýip, hatyny jemläpdir.